sei zviri kuitika muvanhu vakaroorana izvozvi like yatinodaidza kuti family kuti anoti murume haakwanisi kubatanidza mari yake nemukadzi um, pamwe inyaya yekuti hapana trust pakati pavo kuti inini semukadzi ndakauyisa mari yangu kumurume kana kuti maybe murume haadiwo kuti kana ndauyisa mari yangu patebho taiisa apa mai vangu vakati vakuda shuga kumba e, ndinge ndichikwanisa kuvatumira anenge akuti yaa yedu as a family but achikanganwa kuti inini ndakabvawo kumba kune vabereki ndine vabereki vanoda kuchengetwa but imi makazvitarisa makatarisa that situation mm. nezvamataureni munofunga kuti ndizo zvingakonzera or chikonzero chii nokuti ngatitarisei apa nyaya iripo ndinoda kududzira chinonzi family mm. kuti handiti family kuita zvinhu zvenyu pamwe chete mm. handitika mm. saka kunoti pazvinhu zvese muchange muchironga pachi pamwe chete then ndokuti inzi family handiti kureva kuti munhu kana vanhu vaviri vasingakwanisi kuti eh, yangu mari ndashanda shamwari bebi ndeiyi eh. uyo uchiyoita adedi ah, ndashanda mari iyi handitika kureva kuti hapana family ifamily iri kugara outside kwefamily but chinhu chinonzi family mubatanidzwa kuti zvese zvangu nezvako zvichange zviri pachi panzvimbo imwe chete mm. ati izvozvi zviri kuitika mazuva anawo anditi mm. eh, zviri ku mosi number yakakura yakandi yakawanda haisi kubatana zvinhu sefamily haisi kubatana zvinhu sefamily or pamwe chete saka tingazviite sei slike example yandapa yekuti pamwe taunganidza ndakatomboya naye first day second day mm -hmm. second month mm -hmm. ndaiwisa apa mari mm -hmm. mai vangu vati vari kudawo shuga kana kuti ndine kamunin'ina kana kahanzvadzi kari kuda school fees mm -hmm. iwo woti hapana mari ndo pakamirira family mm. anditi mm. handikwanisi kuti havana mari kana iripo kana tichiisa pamwe chete ka ino kana mari ichitoiswa pamwe chete anditi hazviite kuti ndirambe kuti handisi kukupa asi ukatora anditi mari iyoyo zvandisingaziye inini mm, anditi mm. e, wato out of family chefamily chaitika kana paine nyaya yedo kugadzirwa kumba unotaura kuti kumba kwanze kwaita dambudziko rakati handiitika mm, mm. eh, sa ndiri kukumbirawo mari inyinga iri yedu tese mari iyoyo mm. haine inini ndine chi ndine mari eh, handiti eh, eh. ehe saka kushanda kwamunhukadzi kushanda kwemunhurume hazvireve kuti paradzanisai mari or uwandu hwayo voti ngaiparadzane indombozvimirira mm. hazvifani kutombodaro ndosana ta kuti munhu ari kuita chinhu ichi izvozvi mm. achidaidza inezvi rekuti family no ioutside family chinhu chonzi family kuita zvinhu zvenyu pamwe chete ko lesei horaiti ndazvinzwa mm. as a family yeah. maybe nini semukadzi ndine maplans angu ndine zimba rangu randinoda kuvaka but murume wangu is not interesting in kuvaka nzo ndikatokubata ipapo wati une maplans mm. kuvaka zimba rangu eh. andizviwhich means iwowo wacho uri kufanira kugadzirisa fungwa yekuti ndinewo maplans angu ekuwaka mume ndi kutaura naye mm. anditi mm. hazvisi kubuda mm. iwo wacho wasei kuti murume haasi kuda mm-hmm. zvekuvaka haazvitombori mari anongoonoti akatongodya akatenga hwahwa hwake zvake zvatozvimwe zvacho anditi zvimwe zvacho anditi hakusi kuti hanzi eh, eh, tingadaidzo kuti iwe spirit anditi no indozvirambiri zvimwe zvacho ane pfungwa imwe mubrain dzake yakafanana ne yakafanana kuti pamwe iye ari kuti i'm not going end up nemunhu uyu but aibude pauri iwewe but anenge akatoroora akatobvisa pfuma zvese zviyes zvakatokwana but munhu ngatitii munhu unhu kati munhukadzi anditi mm. eh, pakuti family apa anditi mm. vashoma uri panzwisisa anditi mm. anongoti nhasi ndatopinda mumba ndaroora anditi mm. but he's not thinking about what is family what is a responsibility yechi yekuva pamwe chete yekuva pamwe chete but chii chatiri nacho in our dream right vano vazhinji vari kungotora kuti mutemo unzi roora uzoita vana mm. but ukapatarisa hapasi pekuti roora kuti uzoita vana mm. handiti mm. no you need kuti vanhu vanzwisise kuti okay kana mau kuti uda kuita family mufamily muri kuya chii chii chauchaita mufamily ndezvipi zvaucharonga saka kuti zvinhu zvese zvichange zviri pachi panzvimbo one mm. panzvimbo one ikati pfungwa one kunoti pfungwa yako neyangu inini ichabatana saka does that mean also kuti madreams emurume nemadreams emukadzi kana akatodai o oh, you have to ipapamuwe chinhu hani here yes because eh, ndizvotogona situation yekuti inini ndine angu madreams ende ndangu ndoandiri kutoda murume oti inini nditori neangu and amnogoing to live my own dreams wanzi inzoka vanhu ngavanzwisisa kuti understand kuti once waroorwa you can't say inini i have my dreams inzwa yes kana adaro is oh, is, is still outside of family mukadzi kana achidaro nepfuma idzodzo shes still outside panhava yefamily bcause kana maapanapa anditi mm. ndiri kuti unganidzai madream enyu mose mimi mm. anditi mm. kuti tinoda kuita dream iri rekuwaka chinhu chakati eh, eh, anditi eh. so pari kushanda iri hapasi kushanda changu kana kuti yangu zvazvedu kombani zvezvapa chinhu zvavi yafamily anditi saka iweyo heve kuti uchivhunza kana uchikumbira kuna baba kuti ndinotiite zvinhu usati ndiri kuda kudai bcause iri kusaunda senge wazvimirira ndezvangu chete so sevarume tokwanisa kumhanya kufunga kuti ogoti ogoti inini no eh, ndinenge nakuti anenge ane plan b and c yekuti either anogona kugara neni zamuteso oro kana iyi plan ichinge yabudira kudii akuenda so pamwe pacho ndogona kukunyima mari kana kuti ise mwana wemuti nekuti ndinenge ndaita senge ndakuonera mberi but but isiri nyaya asi utori wrong pakudii pakutaura kuoneka waita sei waita but uchitozoti imba ndeyani ndiyako zvangu chose saka saka nyaya iripo ndeyekuti tofanira kungorongera pamwe chete mari murume akauya nemari yake mukadzi uyawo nemari yake toisa paground mm -hmm. ora iti tine 2 k kana tine 1 k emonth toroka to kuti toda kuita kubhadhara rendi kana muchibhadhara toda kutenga chikafu kana muchiri kutenga mm -hmm. and staff kana paine yasara motaiwa maredi asara ndeiyi right. poshaikwa hwani munhu achazonoitora nekuseri but kana panewo problem yaitika kufamily yemurume kana kufamily yemukadzi motaurirana mm -hmm. mokwanisa kutora mari moita zvine chidiwa mm -hmm. saka tiri kuti inini anditi inini tiri kuti inini anditika mm. pavana vanoenza vakaroorana anditi nyaya kuchengeta mari inowanza kuitika mudzimba kune vanhu vakarorana mm. ndo nyaya inombonene zvekuti vanhu vakarorana kuti muwake kati mubuilde zvinhu pamwe chete yeku kubatanidza zvinhu zvani zvinhu zvenyu mm. pamwe chete mm. ende hakuna changu hakuna yangu hakuna changu vanhu vakabvisa chinhu ichocho vanokwanisa kurarama zvakanaka uye vari happy rich vari happy married and happy family mm. ndozvinota kuti izvozvi kana imba imwe neimwe kuti inini chai yangu kusaidiwa eh. anditi yo yako kusaidiwa eh. ukamubvunza izvi kuti yo kuti yako kusaidiwa imboi mari eh. unoona kuona kusina chinhu unozotanga zvekuita sese kuti koyaenda kupi iri kupi akushandira chii bozi waine kuti ana kuti paabuda iye ino iri izi kutora ari papo pari kungobuda china kutauni ari kutora 500 kana 600 oisa mhomwe ari kuenda mangwana manje achitora ndizvi mm. anotora semunhu akatsinzina vakavhara maziso mm. anongodhonza ona pasisina ozoona pasisina vave mari yao iwo pamwe ndopauri kuda kuti chimhoni pawo hewo mm. then obva waishaya obva otanga kufunga zvakawanda wanda kuti ah, asi munhu tiri kuenda kupi ah, eh, asi munhu kushanda kwese makore ese saka mm. chandinokurudzira ndechekuti chinonzi family isazvinzvenyi pachi pamwe chete mm. ndo family mm. kana musikakwanisi kubatanidza uri kunze kwefamily aisi ifamily yo anoti pato family kana izvi uchitozviita zvekuti ha inini ndine mhuri ndiri family okay kana usikakwanisi kubatana chinhu nemunhu iyendika don't say it vaya vari kubata nhema dzavo chisa zvinzvimbo zvavo pamwe chete kani ndo vanodhiserva kuti chii kunzi family so yo kana kuina vari kunze nhasi kwefamily vanogona kunzwa nyaya ikai ngavabve kunze kwefamily vauye pachi